nadi iluwo gini oa nyandwat piny mar kucha ni sudan nto ne giwuotho awuotha ka gike ka gichopo e kore kanyo to giwuotho kene gin gi jamni mang'eny nyaka gibiro gichopo kama koro duol nitie kasani to jaluo mokwongo e pinyni niluongo ni ng'a iluongo ni podho to ni podho ni noa kanye Nipote no e polo. Nto no biro mi no piyo e wi got Ramogi e Sudan. To podho ni ema no biro because dhano gi koth le koda gi koth jam gi eh, eh, eh, koth cham maka noselwar kate ma koro ngima nochakre e piny Sigana nindana sigana marabora mose kawo higni gi higni gi higni mose kadhe generation gi generation nyaka ochopo kama koro nitie koro joma timo research nitie profesa miluongo ni profesa Clazorara nondiko ni the history of the Luo machielo en Bethuel Ogot History of the Southern Luo. Machielo en okela yot. History of the Suba people. Machielo nitie mganda miluongo ni Kagwa. Moro iluongo ni Kintu. Moro iluongo ni Were Mkofu. Jatoko Odera ka. Moro iluongo ni William Ochieng. Jaimbo. Kae machielo koro jodongo gi jodongo jodongo miluongo ni grass magombo oselosogo. Koro kik ng'iyo gi jogi duto te nitie gimoro achiel ni joma nohango biro ka joluo monohango biro ka iluongo ni joka jok joka jok gi nobiro ka higni mia abiriyo mokadho ne gia Sudan Dagia ataya gi luwo achol. Iwuok kuom jachol kidhi e piny achol e tong' mar Uganda gi Sudan. Iluongo gi kanyo ni pajok. En dhoot mar jachol iluongo ni pajok. Magi e jokaramogi. Mano obiro kidhi Uga- Sudan iyudo god Ramogi. Kidhi Uganda nitie god Ramogi. Kichopo ka kama ne ibiro gi gowe mokwongo en god Ramogi Imbo ema ne gibetie ewi got kacha nikech got kanyo kibetie tinyalo ng'iyo piny tineno piny tererete ne nitie joma ne odak kanyo bende weche ma ne giyudo to ok ne gikedogo koro kawo higni mia ariyo gi piero abich eka grup mar ariyo ochako biro iluongo ni jokowiny owiny mowad ga dhola iluongo ni jopa dhola man tororo lokacha koro winyi mobiro ka to joka joka mane gibetie dhood ramogijo kane gisechako bedo mang'eny to gichako ke alego ema nokwongo dar mokwongo gi joge alego ma wuod ng'ol jok ma wuod ramogi ema nong'ado yala modhi lokacha kaeto ywa oluwe ma gidhi alego gibende kacha kama ma gigoye gunda giluongo ni jakar koro kae bang'e to koro joke jok moko chako wuok kanyo nitie nugo joka rombo dhowidi maga e kisumo to nikal e seme to kiae bang'e mokoro wiyo chien ma luongo ni chuonyo to gi chuanya bende wuok kucha kolworo gin giluoge uyoma nyaka naya kae gidhi ging'ado ma gidhi chula rusinga ka gia kanyo to gidhi lambwe koro giwuotho chwanyo gi chwanya to gino no be nodhi ma nodonjo kuomgi kanyo koro ka gichopo kubutu uma kanyo to koro gipogore koro chwanya oidho lokacha to chuonyo gi no jowuotho ka biro nyaka nyaka miluongo ni got ouma ema gipogre ema koro no kado gomiriwu keduogo loka koni koro joko nyangore balaka maka e joka rungu e joka dem e joka e joka giobuoch to e joka nyamwa luongo ni joko nyango winjo Koro mago mago e yo miluongo ni joka nyok. Awen alego achiel kuom alego ni e alego masani joka jok gin joseje to gi jo miluongo ni jo kanyinek. Koro bang'e ka jo grup mar ariyo biro miluongo ni joka owiny ka. to gi kungo gi romo manyala kunyo bedo ruoth manyala kane ging'ado ndhoya gibiro lokani iyudo ka seje mawuda lego maduong' oseliel koni ruoth gikwerne gi kanye owinyo ok nyal bedo ruoth e bwo ng'ama chielo to winyo osebedo ruoth manyala magigolo seje ruoth mowinjo obedo ruoth koro winy kane obedo ruoth oseko tiyo jalego kaka ng'enge loch choko winy uwinjoga koro winy tiyo jo kaka ng'enge to owiny gi jalego ka gin e joka ruoth to gin e joka luo to gin jo Kogelo, to gin jo Karapul, to gin jo Agoro, to gidhi Imbo, to gin joma iluongo ni jo Kowil, Munyejere to gidimo. Gidhi Asembo, to gin jo Kanyigoro. Ka gibiro ka, gin jo Kajulu. Koro otiyo kata higni achiel gi piero abich gi piero adek obiro Grup mar adek iluongo ni jo-Komolo. Komolo gin gia kuom jaluru. Kidhi Uganda kucha West Nile, ema jaluru nitie West Nile gi Eastern Congo, dho Lake Albert, e kama jaluru dak. Koro kucha iluongo ni jo-Paimol. Kidhi kuno ni Paimol, to iluongo ni gin jo-Komolo. Kane gibiro, to moko kuomgi notel ng'ato ni Gor. odong' ei usoga odong' kuja ni wahori To kane gichopo gibedo gi luoro manyala gi samya ma gidonjo ka ging'ado eh, ka ging'ado ndhoya giyudo kowiny chiyo jalego kaka ng'enge gikedo kowiny ma gigolo winy e ruoth ma giduogo seji e ruoth koro jogo mologi Gin gundagi kaka ne gidonjo Alep iluongo ni Boro. To giluongo ni wan Jaboro. To gin gi ema kedi Ugenya, gin e joluongo ni jo- jo- Jokager, Jokapuny, Jokateg, Joka eh, eh, Adet, Joboro. Joboro e Ugenya. Jokanyis. Ai. Koni luongogi ni Jokadet e game. to gin ijo kar dino imolo again dundo ma jogo yuodhi to gi jokwenda to gin ijo ka kano ma kano yane lego loka kocha lungo di kagano to gin e kochia to gin e jo miluongo ni jokanyada to gin e jokagano to gi gin maloka cha mano grup mar adek omolo koro inyalo neno kucha ni rachwonyo go tung' tochia loka cha to chia to watne en majagima lokani rachwonyo to watne en nyakach to en kendo mna eh, ja- kisumo ka kendo en mna ginene seme to gi alego to gi- to kochia magimagigo tong' ka to wadgi to nek be lokani kakan makagi The Gugenya e gini. Grup mar ang'wen iluongo ni joka Wanga. Wanga be nobiro koa piny Jopadhola. Ne obiro obiro gi joge mong'ado aora. Kane oseng'ado aora to chopo Manyala. Kidhi Manyala nitie got moro

wadhi omako mwache ka mokete mobedo ruoth nabohom ruoth mokwongo toro wanga obedo kanyo koda kawari miluongo niluongo ni owila to owila ni kane iwachone wach mamit ahinya to onyiero to koni ji ing'ama joyuma manadi oyuma ne mulokore ni uyoma koro kane aye ka ji ochako bedo mang'eny kanyo to koro wilo we mokwongo dar wila gi jange chako dar duo ka luo to gibiro nyaka lego kobare kidhi kobare kanyo nitie gweng' gweng' miluongo ni uyoma ma ne gu ndag yi sukulu be kete kembe woni sukuli no ngani uyoma ma ne gu nda jo uyoma jo wila kage yaka wango kane gi bet kanyo to ng'at moro nowuok koa e piny achol kucha owuotho kende iluongo ni le en grup iluongo ni le kidhi e piny achol kucha iluongo gi ni pale le ni kobiro podho kuma wila alego kanyo ne en gi nyako mopong' iluongo ni amolo amolo nyalle koro amolo nyalle ni owila nokawo moro mokendo koro ma e joka owijo oyoma miluongo ni joka joka molo kama ting'o joka budha oyoge joka tweng'a mage joka molo amolo nyalle to magi asembo kale Miluongo kanyo ni jokakia, jokabondo, jokonyango, jokochieng' ei asimbo. Kale to mane wat ni kindgi yoyo mama jokamolo ka. Koro machielo ne matar. Matar ma wuod wanga. Ema koro luwo wila kendo mobiro nyaka uyoma. Ka gin gowila, kendo en gudo wad gowila. ka gia kanyo to gidar gidhi kadingi kae giduogo ma ging'ado yala ma gidhi kama iluongo na bom e isaka ae to wilo chako mudhi nyaka biero eka koro odhi odonjo kama iluongo ni uyoma peninsula owila to koro mataro to koro donjo e sakwa magi josakwa jokawanga jokawanga bicho wajoga ni wan man an nam bongo raila wulo gudo ginga Oginga ka Odinga, Odinga ka Raila, Raila ka Rapondi, Rapondi ka Wenwa, Wenwa ka Omolo, Omolo ka Wenwa, Wenwa ka Migono, Migono ka Ogola, Og- Ogola ka Nyibinya, Nyibinya ka Matar, Matar ka Wanga. Koro grup ogi ni Suba, adwa mondo awachnu tiend Suba. Suba ok en oganda achiel. Gin dhoudi mopogore opogore en Tanganyika. Grup mokwongo iluongo ni Abakunta. Abakunta gi noa Buganda. Nene ginego Kabaka kane ilaro telo e Buganda ka Kabaka Mutesa the first notho. Yawuote ariyo moro iluongo ni Junju Mwaluongo ni sema kokiro. Koro lang sema kokiro gi nonego junju. Koro ba- kas- askache kabaka ne lawogi ma giringo nyaka Masaka. Gikawo yiek Masaka ma gidhi gigowo Jinja. Kaeto askache chako lworo lworo gi gi gi gi gi- gi- gi ramba. Ka giwinjo ni joka biro kendo gidonjo e nam ma giringo nyaka Mfangano. emana gidhi gigowe iyudo ka ng'ato pangano en piny ma nyako ne onge ng'ama odaki koro ka gisebet kanyo to ne gin machwe mane ng'eny nyiri ne tin kabisa koro ne otele ng'ama iluongo ni witere to wari miluongo ni kiboyi koro kiboyi kobiro loka to idhi gi got gwasi to ng'iyo holo to neno ka iro dum to koni kama iro dumie ne ng'ama nitie kodhi to yudo ka mach kanyo nitie jaduong' moro mach kanyo jaduong' iluongo ni wiga to koro oloso gi jaduong'ni gi dhochi jaduong'ni ne gi nyako bende kanyo ero jaduong'ni ne chiegi otho Mas mane mane oone mari ni magenga. Ae nyako ni othoe. Ok ni jaduong' no nadwa nyari ni. Jaduong' no kwe ni wan luo kidwa nyika ka wanyuomo nyara nyaka kel dhok. Odok e chula. To kono ng'ar gi maduong' iluongo ni wetewe ni ayudo nyako kuja ma- maber jaduong' cha dwaro dwaro dhok. To war gi jokony to ang' ni yud dhok kanye. To jaduong'no bende owargi nene gi nyako mopong'. Ni kaka jaduong'no be chiege thono. Gikawo nyari ni mondo itere mondo idhi wil kode. Kae to obiro gi nya- nyar owadgi ma giwilo gi wiga okawo nyar wiga wiga okawo nyar owadgi mano e nyombo mopong' mopong' e kind luo gi joma iluongo ni abakunta to kane wadhi gi dhako e chula to jogo koni eh karam- karamon nitie kucha koro e wuyo biro oko dwaro nyiri to konegi ni kodwa nyomo nyiwa wan luo mokwongo nyaka nagu leke auchiel nyaka nagi

kaka ne wan kodhi kama obedo man labongo ka Eh, kaka labongo nodhi mochako kingdom miluongo ni ma- mar buganda moluongo ni kabaka higni mia ariyo ei kabaka kot kucha ne giwacho dholuo mano of propaganda akwa akwa ni kibuge mondo ye kinga miluongo ni- ni- ni- ni kintu to dagi kagwa mano onge dispute kata among buganda historians nowacho nini Koro miyo odhone ne gidhum to ne gin of nilotic in extraction maga bakunda koro modogo biro bang'e iluongo ni waware gi wasaki mano wacho busoga kae joma magedi koro odhi odhi ogo rusinga aye moko be wa manyala moko be wa kuom jokuria moko wa kuom kisii bende to moko bende cho lya Tanganyika kamulungu ni kisingili mubiro kutage miluongo ni murienyi to gi kigunga koro magi eki e joma iluongo ni jokasingri to jokigunga eki kasgungu emiya koni magi en gima iluongo ni Tanganyika koro ma e sigana ma joma iluongo ni josuba to gine kane gin thothgi gin chuo Onge ng'ato manyalo ng'ado bade kamoro ka mar kuonde michwir ma onge riembo luwo. Onge ng'ama nigi piwa super black. Omiyo super gin gin gin luwo. Super gin luwo. Kamano kaka neno kano mbadi ma kano ne kanyo nero min mare nyaka mor ka nyamwa. Loro josura a miugi kana ni mondo ing'e ni ya kanye idwa dhi kanye.